dawtmi u le nau nulepa hna tutan zong kan rak lang ṭhan. Ya tutan ah zei kong dah kan i ruah hna lai ti si ahcun keimah pumpak nih ka hoi ruahmi Joshua van ca hin a ṭha te hnga maw tiah ka lungsiah a herh ngaimi a um. Hi cucu zeidah a si kan ti siah cun Joshua van kong ha pehtlai in a si. Joshua van cung i Laimi nih thinlung put kan ngeihmi, lawmhpinak kan ngeihmi cungah hin zeidah a hlei a hluat in kan tuah i hmailei ah Joshua van caah thluachuah a phittu Laimi kan si sual hnga maw timi ka ruahmi Joshua van caah a ṭha hnga maw tiah ka lungthli tein ka sia a rem lomi zeidah a si timi kha tutan ah hin vun i hrawm hen. A fawinak kan chim si ahcun flag champion a kan ngah piak tikah hin Laimi tampi kan i lawm. An rak i ṭhuat hlan zongah teinak a hmuh khawh nakhnga ding caah tiin hngih tiah thla kan rak campiak cio i cuticun tha kan rak pek tukmi a rak ṭang tukmi kan si. I an vun i ṭhuat taktak tik i teinak a vun hmuh taktak tik ahhin min tampi Laimi lawng si loin Mizo lei Kawl miphun tiangin aa lawm dihmi kan si. I ka chim duhmi cu Joshua Van nih vawleicung ah minthang a hun i chuah i Laimi nih kan hun lawmh pinak kaa zawn te hi vun langhter ka duhmi a si. Hi catluk cun teinak a vun hmuh i kan vun i lawmh, kan vun i lawmh lio caan ahhin kan i lawmh tiang cu a ṭha tuk. Tha kan pek tiang hi cu a ṭha tuk, ai dawh tukmi a si. Asinain cucu tha kan pek ning le kan i lawmh ning te cu hika hin pakhat te vun langhter ta kan duhmi cu. Joshua van na teinak a vun hmuh sinin Joshua van kha heh tiah kan lawmhpi lawng si loin tha kan pek lawng si loin zeidah a hleihluat in kan tuahmi a um ti si ahcun a teimi pa Tyra timi a teimi pa kha nehsawhnak le thlanglamhnak le neknak bia kha tampi kan chim i social media comment a si zongah cun Tampipi kan taarmi kan hmuh tikah hin khatlei in hihi Pathian duhmi thil a si hnga maw? Hihi teinak kan hmuhmi kan i lawmhmi hi a ṭha tuk ko nain khatlei in kan hmailei kan caah a ṭhami thil, Pathian nih a duhmi thil a si hnga maw ti hi tampi khua ka ruat. Zeiruangah kan ti si ahcun Teinak kan hmuhmi cu Joshua van cu kan lawmhpi ding si ko. A hmaan ko. Asinaval tein a teimi pa ka ti va nek le va nam nih le cun bia ṭhalo hna, holh ṭhalo hna hoi chim ti bantuk kha. Khi bantuk kha cu Laimi kan pi le kan pu hna chan in an rak tuahsermi nunphung ziaza a si lo timi hi hika zawn ah hin vun langhter ka duhmi si. I a tei kan lawmhpi tiang cu a ṭha tuk. Asina belte cucu kan lawmhpinak cu Laimi cu a tam deuh cu midang thangṭhat le lawmh kan timh hna ahhin midang hi tang ah thlak, tang ah nehsawh hmasa lo ahcun cucu kan thangṭhatmi le kan lawmhmi kha lawmhpi le thangṭhatpi kha kan thiam lo. A fawinak kan chim si ahcun. Hi cucu Pathian nih a duh lomi a si ti cu Keimah hlan in tampi a theimi, keimah nakin tampi a theimi nan si caah tampi chim hau lomi si. Hi cucu pakhatnak bik ah lungthin chungah sia a rem lomi. Miphun dang kan chim si ahcun hmailei Joshua van a lam thluan caah hin thluachuah a phittu kan si sual hnga maw timi a pakhatnak ka ruahmi cuti cu vun langhter ka duhmi si. Cun a pahnihnak ah zeidah a si kan ti siah cun teinak a vun hmu i cu hnu ah cun atu nai hrawng ah CRC Jubilee ah Malaysia ah a vun kal tikah zeidah a chuak kan ti siah cun vanlawng airport a vun phanh bak ah zeidah buaibainak social media a linsa ṭhan kan ti siah cun Hika hin an ṭial ning te ka hoi chim ve si ahcun samrang nu samrang nu ti lawngte kha social media a khat dih ṭhan. I a taktak le a ngaingai kan ti si ahcun mah kan unu nih khan amah le a rian te a tlin i amah le a rian te a ṭuan i khiti ti khan amah um tein a ummi a si komi kha Amah caah Joshua van kan ṭanpinak a si ko nain amah caah lungnuamh lonak, amah caah sarem lonak, amah caah nunnuamh lonak bia lawngte kha mah minu cungah khan kan chim ṭhan. Cun a herh lomi Joshua van a ban te a hoi tlaihmi khi ti ti a vun tlaihmi ṭukṭak te hna kha cu ti kha ti kha bangia ti kha tampi kan chim ṭhan. I a ngaingai te kan ti a si ahcun mah minu i samrangnu kan ti lengmangmi kha Laimi caah zeitluk in dah rian ṭha a ṭuanmi a si ti kha a hnulei tuanbia zong thei lo hme tiah kan au khuang sawhsawh. I mah lawng si loin zeidah si kan ti si ahcun Khakha samrangnu kan timi kha miphun dangpi cu vi siseh law a mawh kan mawh lo tiah ti awk a si hnga. Asinain kanmah miphun cawngte, kanmah Laimi bakte a si i khati in social media a sining kan phozar i a chiatnak kong kan chimmi vialte kha khatlei cun Joshua van kan ṭanhnak le kan dirpinak a si ko na tein, kha bantuk lungput i ṭanhnak le dirpinak kha Pathian nih a duhmi si taktak hnga maw ti hi a si. Hi cucaah cun hika zawn ahhin zeidah langhter ka duh ti si ahcun Malaysia an kalnak airport i an vun ṭum i an don in hrimhrim in hin kan thil tuahmi Laimi nih kan thil tuahmi hi a dik maw, a hmaan maw? mi kan hnuai phanmi hna Criticise kan tuahmi hna hi a hmaan maw hmaan lo ti hi tampi question biahalnak zong keimah le keimah ka ngei. I zeiruang ah kan ti si ahcun hika zawn hin keimah pumpak zong in kai fimter bia a si lo natein i ka thinlung chungah ka siarem lo ngaimi pakhat a si ve caah hmailei Joshua van ca hin a ṭha hnga maw ti hi uh, kan a thluachuah phittu kan si sual hnga maw ti hi tampi uh, khua ka ruah caah hika zawn zong hin ka vun langhternak a si. Phiuphiu le Joshua van pawl na state cungah hmunhma an vun lak i Laimi pawl hna nih kan lawmhpi hna ning le kan ṭhutdir kan umtu kan hoiher ning vialte kha kan dihlak tein kan hmuhmi a si video ah khan. Hi kha vialte hna kan nunning le kan sining vialte hna kha Kan i lawmhnak, Joshua van kan uarnak, Joshua van kan ṭanhnak vialte a si ko nain khi bantuk nunning le sining vialte kha Pathian nih a duhpi a duhmi lawmhpinak, Pathian nih a duhmi conglawmhnak a si hnga maw ti hi tampi khuaruah awk um. I uh, kan dihlak Laimi kan dihlak in kan si tiah uh, ka ti hrimhrim lo. I chim duhmi cu Laimi nih Khi bantuk i mi pakhat kan lawmh tikah, mi pakhat thangṭhatnak kan pek tikah hin zeitluk tiang dah thangṭhatnak kan pek awk a si? Midang nun kha kan hnorsuan ding a si maw si lo? Cun midang ca zoh dawh thil a si maw si lo timi kha tampi Laimi nih hin kan ruah kan tuaktan a herh. A taktak le ngaingai kan ti si ahcun hika zawn hin kan YouTube ah hin Laimi kan nunphung le kan tuanbia he pehtlai in kan rak chim lengmangnak a si. Joshua Van cu Laimi kan tuanbia philh awk a ṭha lomi tuanbia thar a ṭial a ṭialtu, kan miphun a cawisangtu, kan miphun min a ngeihtertu, kan miphun min a ṭhattertu, a si kan ti lio ah philh awk a ṭha lomi Laimi tuanbia philh awk a ṭha lomi si kan ti lio ahhin khat lei in Pathian ngaih kan chiatter i Pathian lung kan lawmhter lo sual a si ahcun hmailei ahhin Laimi hi a lamkip in kan ṭhanchonak ding ca kan tuahsernak nih hin a kan dawntu a si sual hnga maw ti hi ruah lo awk a ṭha lomi a si. I a taktak le ngaingai kan ti a si ahcun puai chungah hall chungah hoi ti ko usih hmunhma an vun lak hnu inn chung i luh hnu zongah hau lengah kutka lengah zeitluk in dah buaibainak le hnahnawhnak a chuah video an tampi kan hmuh dihmi a si i kan dihlak cun kan si hrimhrim ka ti lo natein kha bantuk a buai a baimi le kha bantuk zoh dawh loin a ummi vialte hna kan nun ah khan midang nih an kan hmuhnak ah ho an kan ti ahcun Laimi ti lawng te kha a si. I chim duhmi cu kan tuahsernak le kan nuncan le kan ziaza nih hin Pathian lung a lawmhter lo a si ahcun hmailei ah Joshua van nih a teimi kan nekmi bantuk in khan midang nih an rak kan nek ṭhan ve sual hnga maw ti khi khua tampi a ka ruahtermi a si. I cucaah cun nihin ni ah tampi pi chungin pakhat hnih te vun langhter ka duhmi Joshua Van kong ah pehtlai in chim dingah a biapi bik in ka duhmi cu mi pakhat ṭhat kan duh i lawmhpi kan duh tikah Laimi nih hin kan thiam lomi cu midang Thlakta le midang lamhta loin midang kha thangṭhat le lawmhpi kan thiam lonak kaa zuam ti kha langhter ka duhmi si. Joshua van thawngin miphun tampi nih theihhngalhmi miphun nih Pathian nih a kan cawisanmi miphun si kan ti lio caan ahhin Pathian nih kan i lawmhnak hi a kan ṭhumhnak le tang a kan thlaknak ah a si sual hnga maw ti hi ka ruah caah hin atutan ahhin vun langhter ka duhmi a si. Zuu kan rit ning le kan buaibai ning, Malaysia kan i sik, kan i velh ning tibantuk te hna pawl kong kha tampi chim hau loin kan hmuh cia dihmi si. Hi khat te hna pawl kha cu va um ko sehlaw, upa pipi, lungfim pipi a simi, ramkhatnak Laitlang ummi si ah, Kawlram ummi kan si ah, ram hnihnak, ram thumnak ummi kan si ah, kaa kip hmun kip ah ummi lungfim pipi kan timi hna nih kanmah Laimi le Laimi cungah ṭhatlonak le hmual i phohnak le zei kan ti lai khat le khat sual i hmuhnak ti bantuk te hna pawl kan tuah lengmangmi hi ngol caan a cul cang lo maw timi te hi hika zawn hin langhter ka duhmi a si. Zeiruangah kan ti si ahcun Joshua Van cu kan lawmhpi a ṭha tuk. Laimi kan tuanbia ṭialtu a si. Kan pipu hna chan in ti ko sehlaw a um bal lomi tuanbia kan hin a kan ṭialpiaktu a si kan ti lio caan ahhin cucu kan i lawmhnak cu hmailei ah Pathian nih a kan cawisannak caah si loin Pathian nih tang a kan thlaknak tu ah a cang sual hnga maw ti hi ruah lo awk a ṭha lomi a si caah kan i lawmhnak kan ngaihchiatnak Hi vialte hna, mi kan conglawmhnak vialte hna zong hi midang ca a suihnawrtu, midang ngaihchiattertu, midang lung a fahtertu a si nakhnga lo ding caah hika zawn hin sawm kan duhmi hna a si. Hi hika zawn hi tampi a ruatmi, khua a ruatmi upa hna, mifim hna tampi an um cio ko lai. An siarem lomi tampi a um cio ko lai. Hi a si hna belte in i an chim lo lawnglawng kha a si. Hi kaa zawn ah hin keimah zong kha ka fim bik, ka thiam bik. Cuticun khati khin an nun ding si tiah ka, uh, ka ti duhnak si lo in hin Joshua van caah Laimi kan nunning le kan i lawmhnak le kan thangthatnak Joshua vang kan lawmhpinak hi hmailei Joshua van caah Lai miphun kan ca zongah thluachuah pittu a si sual hnga maw ti kha siaherhnak ka vun ngeih caah khin hika zawn ah hin ka vun langh ṭhannak a si ti ti kha a donghnak bik ah vun chim ṭhan ka duhmi si. A si ahcun hnu video tu ah kan i tong ṭhan te hna lai i Lai miphun kan thawhkehnak le kan tuanbia le kan nunphung kan holh le kan ca he pehtlai hika YouTube ah cun kan rak chim lengmangnak a si. Zeiruang dah Joshua Van kong kan chim ti si ahcun hika zawn ah hin Joshua Van cu Laimi kan tuanbia a um bal lomi a kan ṭialpiaktu tuanbia a kan ṭialpiaktu a si caah hika zawn zong hin a min vun talh chih in amah kong ha pehtlai in kan rak chimnak a si ti kha ka hin vun nolh chap ka duhmi a si. Hi a ruah zia tu vun kan thiam ulaw a hnu video tuah khan kan i tong ṭhan te hna lai. Bye.